א ווייב דארף מען מכבד זיין, און א ווייב דארף מען געבן די ווערטער, א יונגערמאן קומט מיר יעצט זאגן די ווייב שלאגט אים, פארוואס שלאגט זי דיר? כבוד, ער וועט דיך אויסהערן סתם אזוי, ער וועט זיך אויסקוקן ווי זי איז א געפערליכע, דארפסטו אראפגיין, אדער פארוואס שלאגט זי דיך? זי וויל זאלסט רעדן צו איר, זי וויל זאלסט איר זאגן גוטע ווערטער, ווען האסטו די לעצטע מאל געגעבן א גוט ווארט אין ארום? ווען האסטו די לעצטע מאל געגעבן א גוט ווארט אין ארום? סתם היימיגע קומען זאגן ביסט אזוי גוט, ביסט אזוי שיין, כ'האב דיך אזוי ליב, ווען? פארוואס פארוואס פארוואס געסטו נישט קיין גוטע ווערטער? יעדן ביסטו פארנומען, חסד טוטסטו מיט יעדן איינעם, די ווייב רעד זיך אוועק מיט איר, רעד מיט איר אפאר ווערטער, הער איר אויס, הער איר אויס, אינמיטן טאג ביסטו אינדרויסן אנשטאט צו גיין קוקן דיין טעלעפאן, ווערט מען ווייטער געטעקסט, שיק איר א שיינע מעסעדזש, וואס מאכסטו? איך טראכט פון דיר, געסט זיך א עצה, געסט איר כח, דאס איז דאך פאר די מאמע פון די קינדער. דער רבי האט אזוי סאך געזאגט פאר די אינגעלייט, אזוי סאך געזאגט פאר אנשי שלום עלי', ווי מען דארף אכטונג געבן אינדערהיים, וואס איז די צער און עגמת נפש די ווייב גייט אריבער, פון ברענגען קינדער, ווארטן קינדער, געבוירן קינדער. קיין גוט ווארט, עס איז גרינגער צו קויפן א פרעזענט, עס איז גרינגער צו קויפן א מתנה ווי צו רעדן, געב א גוט ווארט, געב א גוט מארגן, למשל ס'איז די שכינה, ווייסט נישט מענטשן לאכן אלץ ווען איך געב די משל. שכן די שלעפט זיך אראפ מיט די קערידזש מ'לויפט צו העלפן, די ווייב מעג מען אויך העלפן? יאסי לאכט, א מאמע מעג מען אויך העלפן? יאסי, א מאמע, א מאמע קומט אהיים מיט די בעגס, וואס איז די חבר'ס מאמע? ער העלפט א ווייב, קומט נישט אהיים נאר געבן באפעלן, וואס איז דאס? וואס איז נישט צוזאמגענומען? וואס איז נישט צוזאמגענומען? וואס איז נישט צוזאמגענומען? נעמטס א. יא אבער למעשה זי טוט נישט גארנישט, ס'איז דא פרויען וואס זענען אייביג שטרענג, פארשטיי איך מ'דארף זיי העלפן, זי טוט גארנישט, ס'איז צען מינוט פארן זמן, ס'זעט נישט אויס ווי זי גייט זיין שבת ויום טוב, כאפסט? ווען די. נו פארוואס טאקע איז זי אזוי נאכגעלאזט? כ'ווייס פארוואס איז זי נאכגעלאזט, מאך איר פרייליך, קען זיין ס'שמעקט דיר נישט צו הערן די ווערטער, קען זיין די די דיכסט, די ווייסט ליידער ליידער אין ברסלב, כ'וויל נישט רעדן, באלד וועסטו זאגן איך בויס דיך אויף אנדערע, ליידער ליידער אין ברסלב איז שוין דא קביצות היינט הערסטו וואס. אויב ביסטו סעפערעיט ביסטו א היראו. מ'דארף האבן א איידי קארד אריינצוגיין אהין, נאר א גרוש קען אריינגיין אהין. יא, ליידער. ביסט אנגעקומען אין התחבירות היכל הקודש מוזטו פאלגן. האסט נישט קיין מקום דא אן שלום בית. גיי רוף א א בדחן פון אינדרויסן זאל קומען דא בדחנ'ען ביי חתונה. און הייבט אן מאכן בדחנות קעגן די ווייבער שיך. קיינער לאכט, קיינער ווייסט נישט וואס דו ווילסט דא. און אלט דיין אלטע חסידות קען זיך צוזאם זעצן נאכן דאווענען און טרייבן און רייסן דזשאוקס אויף די פרויען איינס נאכן צווייטן, דא איז עס נישט קיין מקום. די הייליגע רבי האט געזאגט אין די צייטן פון אברהם אבינו האט די שכינה געהייסן שרה, אין די צייטן פון יצחק אבינו האט די שכינה געהייסן רבקה, אין די צייטן פון יעקב אבינו האט די שכינה געהייסן רחל, לאה, וכן אצל כל אחד ואחד. דאס איז דער רבי. ואתכם אסלח לחצר בית הנשים לדעת השלום אסתר, זאגט די רבי, מעמד השכינה קענסטו זעהן ביי די ווייב, די ווייב איז פרייליך אז די וויסן די שכינה הקדושה איז פרייליך דא, די ווייב איז יעצט לאז, דארף מען תשובה טוהן, עס קומט שבת, דארף אריינגיין שבת מיט א שמחה, נאכאמאל מען פארלירט זיך, ווער נישט ברוגז אויף דיר יעצט, דו האסט דיך יא פארלוירן, עס קומט שבת, עס קומט יום טוב. די געלייט זענען צובראכן, ס'איז דורך געגאנגען יום טוב, כ'האב מיך פארלוירן יום טוב איין מאל, צוויי מאל, דריי מאל, כ'האב געשלאגן די קינדער און איך האב געשריגן אינדערהיים, ס'גייט נישט, ס'איז נישט קיין גרינגע זאך זיצן א גאנץ יום טוב מיט א ווייב מיט קינדער, מ'דארף אסאך בעטן אויף דעם, די פנים יעצט קומט שבת, בעטן דעם אייבערשטן אז מ'זאל האבן א שיינע שבת, ס'זאל גארנישט באדערן.